Y strategaeth ydy'r ddogfen um, lefel uchel sy'n gosod allan yn gweledigaeth ni a'n, an ymrwymiad ni, ond i gyd-fynd â hi wedyn mae gennym ni gynllun gweithredu ar gyfer bob blwyddyn o gyfnod y strategaeth um, ac yn y cynlluniau gweithredu wedyn y gwelwch chi yr prosiectau a'r ffrydiau gwaith penodol um, da ni'n mynd i fod yn ymgymryd â nhw dros y flwyddyn er mwyn cyflawni um, rhai o'n amcanion. Un o'r um,
Pethau sydd yn eitha pwysig dwi'n credu ydy na nid strategaeth hybu y Gymraeg yn y cyngor ydy hwn, bod o yn llawer ehangach na hynna. Ac wedyn, beth da ni wedi wneud ydy cydweithio efo fforwm oedd yn bodoli cynt, fforwm iaith Gymraeg y sir, fforwm annibynnol. Um, i ehangu y gweledigaeth sydd gennym ni fel cyngor um, a defnyddio yn dylanwad ni a dylanwad bob un sefydliad sydd yn rhan o'r fforwm. Wel, mae'r strategaeth sydd gan y cyngor yma ar Ynys Môn yn strategaeth i bawb sydd yn gweithredu ar yr ynys mewn gwirionedd. Felly mae'r Fenter Iaith a Menter Môn fel cwmni yn cydnabod yr, yr cyfrifoldeb sydd gennym ni mewn ffordd i fwydo a gwireddu'r um, elfennau o'r strategaeth yma. Fyddwn ni'n dweud bod gweithredu mewn partneriaeth yn, yn holl bwysig at lwyddiant y strategaeth. Um, tîm bychan yda ni, um, mae gennym ni gyfrifoldeb am y Gymraeg, mae hyrwyddo defnydd o'r iaith ar draws wasanaethau'r cyngor, ond wrth gwrs hefo'r strategaeth mae o'n mynd yn ehangach na dim ond darparu gwasanaethau ar hyn da ni'n neud um, o ddydd i ddydd fel cyngor. Da ni'n edrych am brosiectau penodol sy'n mynd i gael dylanwad um, ar bobl yn, yn lleol yn Ynys Môn. Mae cydweithio yn allweddol os yda ni am edrych at trin y Gymraeg yn ei chyd-destun. Um, mae angen i ni sylweddoli mai nid cyfrifoldeb un person neu un sefydliad ydy gwireddu y strategaeth yma ar Ynys Môn um, nac unrhyw strategaeth cenedlaethol chwaith. Yym, mae bod yn rhan o'r Fforwm Iaith a gweithio mewn partneriaeth yn fanno yn rhoi y cyfle i bartneriaid ar yr ynys i ddod at ei gilydd ac i rannu arfer dda, i ddallt mwy am be mae'r naill a'r llall yn ei wneud, ond yn bwysicach na hynny, i gyd-gynllunio a gweithio efo'i gilydd ar lefel ymarferol a gwireddu prosiectau byw mewn ffordd.
Da ni'n meddwl bod o'n bwysig iawn cynnu'r darpariaeth yma trwy'r Gymraeg. Uh, da ni'n gweld bod lot o rhieni'n hoffi dod yma. Um, rhieni sydd ddim mor rhugil â'r Gymraeg, da ni'n gweld bod y rhieni'n anal hoffi uh, practisio efo Cymraeg efo'u plant nhw, bod nhw'n dechrau dechrau uh, defnyddio'r geiriau basic efo'u plant nhw. Felly pan mae'r plentyn yna'n dechrau ysgol, bod y mam yn, neu fam neu rhiant yn gallu um, cyfathrebu dechrau, y dipyn bach yn y Cymraeg. So, fel mae'r plentyn yna'n mynd trwy ysgol, maen nhw'n mynd efo mwy a mwy o Cymraeg.

And therefore that impacts on my children as well. Pam dwi'n dod i fyma? Cos da ni'n siarad Saesneg adra, a pam da ni'n dod i fyma mae'n gael dipyn o'r ddau wedyn. A wedyn pan dwi'n gofyn cwestiynau i hi yn Cymraeg, mae'n dallt mwy o be dwi'n gofyn i hi. So mae'n really dda, really. Cos mae dad hi'n Saesneg, so pan da ni adra, dyna dy'r unig iaith da ni'n siarad. Dwi'n trio siarad lot Cymraeg efo hi, Ond dwi'n ffeindio fo'n anodd ond os 'dan ni'n dod i fy' 'ma ma' powb yn siarad Cymraeg mae'n dechra dechra pigo pethe fyny.
A 'dan ni'n gwybod bod y blynyddoedd cynnar yn allweddol iawn pan mae'n dŵad i i fagu hyder yn y Gymraeg yym ac oedden ni'n awyddus iawn yn bod ni yn datblygu adnodd fyddo o ddefnydd i rieni yym a be wnaethon ni oedd dod at ein gilydd fel grŵp yym o dan enw Partneriaeth yym Plant a Theuluoedd yym Môn tynnu at ei gilydd gwahanol wel, adrannau o fewn y cyngor ond hefyd sefydliadau allanol sydd â pherthynas â rhieni um, i, i feddwl be allwn ni fod yn ei ddablygu fel rhywbeth fysa uh, wir o ddefnydd. Um, a mi wnaethon ni um, waith ymchwil eitha sylweddol hefo rhieni um, a ffeindio mai app um, oedd y datrys um, oedd y sawl un yn teimlo fydda, fydda o ddefnydd iddyn nhw. Mae Ogiogi, yr app newydd sydd wedi cael ei ddatblygu i rieni, yn un enghraifft o yym ddatrysiad nathon ni greu mewn ymateb i un o'r prif heriau da ni'n wynebu mar yr ynys, sef diffyg trosglwyddiad iaith yn y cartra. Um, ond enghraifft arall fwy diweddar o bosib ydy'r gwaith sy'n digwydd efo pencampwyr iaith ar yr ynys, felly da ni ar hyn o bryd yn gweithio efo cynghora tref a chymuned i benodi pencampwyr iaith um, ym mhob ardal ar draws yr ynys. Ac felly mi fydd gynnon ni rôl fel menter iaith, fel, fel y cyngor sir, fel menter môn, um, i weithio efo'r pencampwyr yma um, i sicrhau bod gynnyn nhw'r arfa a'r wybodaeth i wireddu ar lawr gwlad yn eu hardaloedd nhw um, ac i hyrwyddo a sicrhau uh, hyrwyddo'r iaith yn, yn yr ardal honno ac i sicrhau bod teuluoedd, plant, pobl ifanc, y gymuned yn ei chyfanrwydd yn cael mynediad ac yn cael gymaint o gyfle phosib i ddefnyddio'r iaith. Da ni mor awyddus i wneud yn siŵr nad ydy'r strategaeth yn bodoli fel dogfen ar silff, ei bod hi yn ddogfen fyw a bod yna gyfle i ni fod yn ail ymweld â hi um, yn flynyddol, ac wrth gwrs yr cynlluniau gweithredu sydd yn, yn caniatau ni wneud hynny. Achos beth da ni'n wybod er mai ynys fechan yda ni, um, dydy'r un um, gweithgareddau eich sy'n mynd i fod yn addas ar gyfer ardal fel Llangefni, yn mynd i weithio eich yn yr un modd mewn ardal um, lle mae cyfraddau defnydd iaith yn is, er enghraifft Caergybi. Wedyn, da ni yn teimlo bod y strategaeth yn cynnig ym hyblygrwydd i ni benderfynu ym sut orau i ymateb i'r sefyllfa ym, yn Ynys Mon.